Muchinjikwa chiratidzo chekukunda. Muchinjikwa chiratidzo chekukunda. The cross is a symbol of victory. Hallelujah. Yes. Kana tiri kurangarira pamusoro pekufa nekuvigwa kwaKristu. It's not just kungotaurirana kuti Kristu wakafa. Zvine zvazvinofanira kuita kwandiri. ini ndiri kunamata haleluya yes the crossed must give you a vantage point mukunamata as you remember rufu rwakristu runofanira kukusiyira chimwe chinhu ende chinhu chekutanga chatiri kutarisana nacho kukunda ndiri kutaura kuti Nyika yazara nevanhu vari kutaura nezvechikristu nokuimba nezvechikristu but very few victorious christians very few victorious christians nguva ndakabvunza vamwe vakomana tichienda kuharare vachiridza music yavo vachiti ndovanati ah vakomana munonamata here It was just a simple innocent question but the answer I got, I got was very rough. What do you mean kuti munonamata? Everybody is a Christian. Now, the moment somebody makes a comment yokuti everybody is a Christian, that means haasi kuziva kuti mukristu chii because vamwe vacho vaari kuti vana everybody havana kukodzera kuva vakristu

But now we know he did it for you and me. Kuti pamomendi iyoyo yaakanga ari oga achichema kudaro, pamomendi yavakamubata muGetsemani, Kristu waigona kusheedza millions of angels, asi haana kuita izvozvo.

Kumbirireiwo kana muzukuru wangu averenga kuti musaita majerasi. Eh, all right. Eh, pane ane shona of the same verse. Eh, ah, ingazoita family affair kamwana. Hapana umwe ane shona? Eh, chirungu chine shona here?
Numbers 33 verse 55 asi kana musingadi kudzinga vanhu vagere munyika pamberi penyu ipapo ivo kwavari vamunorega vachava sechinhu chinobaya pameso enyu ne neseminzwa panhivi dzenyu, vacharwa nemi munyika mamugere.
Amen.
There's only one person who sounded amen. Must be an interested party. Eh, eh, eh. yeah, yeah. At least she inspired somebody. uh, in Zwayi Vatican. Here is a story. Ah, Galatians 2.20. Galatians 2.20. Any version, dikurumidzirewo, please.

Wakandida, akazvida, akazvipa nokuda kwangu. Can we get an amen from somebody? See, at least you inspired somebody. Hallelujah. Inzwai vadikani, muchinjikwa ndicho chiratidzo chekukunda. The cross is there as a symbol of victory. Nyika payakaona Kristu achiroerwa pamuchinjikwa, yakaona chiratidzo chekukundika kuti ah, munhu uya wainzi mwanakomana waMwari, tarisai zvaazoguma aita. Waroerwa pamuchinjikwa. Inzwai ari kuchema. Ari kuti Mwari wangu, Mwari wangu mandisiirei? Nokuti Mwari wake wamukanganwa. Asi shoko raMwari rinotiudza pano This was the basis for our victory. Saka imi kana muchida kupfuurira mberi nechiKristu chenyu muchikunda munofanira kuziva the secret that comes from the cross. Nyaya yechiKristu yese iyi iri uh, hinging around the cross. PaBaptism tinonzi tinofa tinovigwa pamwe chete naKristu tinomutswa naKristu. everything is hinging around the cross muchinjikwa ndicho chiratidzo chekukunda zvino kukunda kukuru kunodikanwa pamwe regai ndikupei erundown yehistory yataverenga apa muna numbers chapter 33 moses ari kutaurira vaisraeri kuti as you go into canaan assignment yenyu ndeyekuparadza vanhu varimo kuti mugare zvakanaka the enemy must die haleluya the enemy must die no compromise the enemy the enemy must die now kana mukavaregera varimo uchava minzwa eh, rana mai maviri panhivi dzenyu mazoibata manje eh, it's, uh, it's this side kuti pa, pa, parutivi rwenyu uchange uri munzwa mu, eh, inenge you be prickled ukadai so wabaiwa paside ari kuti vanhu ava mukavasiya vakadaro there will be a thorn in your flesh hapana chaunokwanisa kuita but let me show you real quickly mukatarisa mubhuku rajoshua chapter 9 the first mistake is made joshua is deceived by a group of people called gibeonites vanhu ava pavakanzwa kuti vaisraeri vauya and they are destroying everything in their way vakaronga plan ndokuenda ndokuti kuna joshua shamwari tabva kunyika iri kure and we have traveled for maybe more than three days tichiuya kuno ndokuenda vaine chingwa chakaora nehembe dzakabvaruka zvavakangotora mumawodrop avo nemumanhingi mavo kuti varatidze kuti tabva kure joshua nevamwe vake vatungamiri vachiona kuti ah, vanhu ava vabva kure vauya kuzosaina chibvumirano nesu kuti tigare navo nekuti vanzwa mukurumbira wamwari wedu zvikanzi todiiko vakomana kanzi haa ngati vagamuchirei ndokuvagamuchira ndokuita sungano navo only to discover kuti vainge vangobva paseri apo eh, paruvimbo apo kana pacaves apo but they pretended kuti tabva kure nezvingwa zvakaora nehembe dzakabvaruka and joshua made an agreement with the enemy against the advice yeshoko ramwari kuti musamboregera vavengi vari vapenyu vanhu ivavo vachazokunetsai mangwana ndiuno kuti kusvikira nhasi palestine hakuna rugare Ndafara vafana apa vava vachiverenga vaFiristia vange vachiti vaPalestine but they are the same people vamunoverenga muBhaibheri sevaFiristia nhasi vanonzi chii Palestinians vana Gaza vamunoverenga muBhaibheri nanhasi variko and it's still a center of controversy nokuti vanhu ava vakasiirwa vakadaro do you know we were listening last week panews maPalestinians achiti tiri kuda Jerusarema rese kwete kapisi kacho. Israel ikati akomana, saka hapana peace treaty yatinoita kane vanhu ava. They want peace without us. Ende havakwanisi kunegotiata maarabhu ese ari kuti imi piwai Jerusarema rese. Maarabhu vari kuti it's our holy city. vaisraeri kuti saka kana matora jerusarema isi tosara nei zvonzi endai kuna ana tel aviv nezvimwe maguta tiri kudhuze nemediterranean si vaisraeri voti aa ah, ah, ndiro guta radhavhidhi karino iri hatigoni kubva muno mapalestinians voti saka hapana rugare isi nyaya iyi yakabvira kare yakabvira apa they made a peace treaty nemuvengi right move a step forward first samuel chapter 15 murume anonzi sauro ari kunzi kana maenda kunouraya rudzi urwu muparadze zvinhu zvese first samuel chapter 15 vati sauro aenda akandosikoparadza zvishoma ndokusiya zvimwe pakazosvika samueri muprista sauro akaenda kunogamuchira muprista wake achiti ii mwari wenyu ngakuropafadzei mwari watiropafadza atakunda taita zvose zvamakareva sauro achiri kutaura ndokubva chimwe chikwai chati kusero ndokubva mombe yati muu zvikanzi nasameri matii kudii mambo ndaita zvose zvamakandiudza ndaparadza zvose zvikanzi ko kuchema kwandiri kunzwa uku nekukuma uku kwandiri kunzwa kunorevei ah, no apa apa vanhu venyu vatiregai tisiye zvimwe zvakakora kuti tigozopa zvibayiro zvikanzi nasamere mm, chibayiro iworship but haungaiti worship out of disobedience wanzi enda unoparadza iwe wasiya zvimwe uri kuti unoda kuzonamata mwari nazvo but that is out of no, inenge mbavha yainda kunopaza sitoro yoti ndikuda kunopa chegumi changu kuchechi eh? but mazuva ano nemadirwo ari kuita mari kuchechi vanhu havambobvunzi eh, kunzwa kuti mbavha yakanoba ikauya nemari kuchechi unongatonzwa mahaleluya nemaameni eh, sevanhu vari kuda kuvaka so very careful sauro arega muvengi ari mupenyu infact sauro went a step further akatosiya namambo wacho ari mupenyu ainzi agag but auraya vamwe vanhu but osiya mambo wacho ari mupenyu samera akati azviite uya kuno nemunondo

ndaita paraphrased version asi ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete nakristu handichiri ini ndinorarama asi kristu aakurarama mandiri uyu ndipauro aakupupira kuti the enemy died halleluya yes the enemy died muvengi mukuru womweya wako ndiwe it is the self in you

and he dies on the cross saka kristu vachienda pamuchinjikwa havana kungoita zvinhu zvedambe vakaita nzira yekubatsira nokuti vaiziva kuti kuchava nechikristu chinoda kuraramiwa after that ende iyi ndiyo nzira yekuti vana vangu vararame nekukunda halleluya is to consider themselves dead halleluya consider yourself what consider yourself what dead kana munhu afa pataiita catechism taiverenga kuna varoma chapter 6 inoti kufa kuzvivi ndiwo upenyu kuna mwari haiti kufira muzvivi nhaika tasei kufa kuzvivi kuti kana yaa nyaya yezvivi ndinenge ndakaita sei ndinenge ndakaita sei ndakafa kana zvaa zvinhu zvakarurama ndaachi a ah, ndaamupenyu ukauya nechivi unowana ndakafa ndozvairi kureva ndimai munhu akafa haasisina sense of stimulation ani munoziva ee eh, kana mukamusekenyedza munhu akafa haaseke e eh? kuona chitunhu achiseka chasekenyedzwa haana kufa makanzwa stori yemunhu akanga apretenda kuti afa vachiurawa nemadzviti eh, vachipretenda kuti afa saka hanzi madzviti vanga vane system manje yekuenda nepfumo vachi saka iye awanika manje kuti mupenyu unoza achibaiwa nekamuromo kepfumo eh, unovhunduka ka vazvanzi ah, madzviti nhai vanosekenyedza vakafa eh, ndakafa eh. eh, ndiye munhu wacho anga akafa he had pretended to be dead but ava manje because vaiende vachitesta kuti wafa here uyu wafa here ona kuti panapa ndaoneka akati ah veduwe imi munosekenyedza vakafa imi eh, amino kana akaseka mudzviti wacho but probably eh, finished him off hakuna kana masekenyedzwa nechivi musadaira haleluya yes colossians chapter 3 inoti urayai mitezo mitezo yenyu iri panyika inoti if you were to read colossians chapter 3 verse 5 kusvika pa 8 handichaverenga hangu ndimaidzo nokuti nguva yedu yapera but you know scripture tells us to kill urayai muvengi ari mamuri how do you kill that you kill your enemy through the cross halleluya muchinjikwa ndiye anokuitira kuti muvengi ari mauri afa iwewo unotora nhengo dzemuviri wako wodzisarenda kuna kristu wotaura pamwe chete napauro kuti ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete nakristu

Kwandinorarama nako munyama zvino, ndinorarama nokutenda. Uri mumwanakomana waMwari, wakandida, akazvipa nekuda kwangu. Haleluya. Yes. Ndiri kuti tingaita mamwe magimmicks pakunamata. Asi kana tisati taziva kuti muvengi wangu anofa sei, kana tisati taziva kuti nyama iri mandiri inourawa sei Hatimbofa takabudirira muchiKristu chedu. Ungauya uchinamatirwa uchiiswa maoko pamusoro but as long as you don't realize kuti iwewe you are dead kana hasha dzichinge dzauya kuti aiwa ndakafa kuhasha uku kana kuba kuchinge kwauya zvanga zvichiimbwa nevana panapa Eh, I'm sure Joseph akakwanisa kutiza my Potiphar through that capacity. Eh, akatiza mukadzi asina kupfeka. It is a rare species. hmm? akatiza mukadzi asina kupfeka but we have a record yajosefa handiti akatiza then muna timoti kunoti tiza kuchiva kweujaya muchirungu inoti flee from youthful last kutiza but ndiye munhu waakuziva basis of kana daro vadikana tinonamata chinamato chemaups and downs e, chinamato chinongosimba kana ndichiimba but kana ndaakubasa ndaaimwe mhuka that chinamato chemagospel song chichazara munyika medu but very few victorious christians kana tichida kuva mavictorious christians kudzimba kwatinogara vamwe vane record vanozikanwa kuti ukadenhana namainhingi vako hapana anovabata muraini rese kana vatsamwa inoita kunge chipembere oro hameno imwe mhuka asi ari munhu anoenda kuchechi but anozikana kuti uyu kana atsamwa ameno henyu chaziva umwe mwana aingoti kana atsamwa otodonha nehasha tsamwa odonha nehasha kuenda kuchipatara nemwana hanzi dokta akati ihasha idzi tsamwa wadonha nehasha iwe unozvikudza uchitotaura kuti ini kana ndatsamwa vanozviziva ah, what do they know uri kurabha chikristu chako nemashoko iwayo zvachose hauna testimony zvachose kusara kwenziyo munoziva zvatiri kuita izvi kuimba nokuparidza nokupefoma hakusi kurarama handi munoziva yes so we don't focus on performance we focus on living ndizvo ka yes kana muchida kuti kereke yenyu ive kereke inobudirira ngaive vakristu vanoziva nzira yekukunda and the way of victory is the cross over your life Has Christ overcame you? Christ has taken over control of your life? Then you become a victorious person. Kana zvimwe zvose zvouya, munowana nzira yokukunda nayo. Hallelujah. Ngatisimuke tinamate. And if one of us toda kuti tinamate, Mwari vangotibatsira. Ndoda kuti mungoitawo munamato uyu kuti Ishe urayai muvengi ari mandiri. Kana mukarega muvengi ari mupenyu, muchapinda mudambudziko naye. Hanzi achava a thorn in your side. What is it that is a thorn in your side? Pamwe it's a certain habit yawaregerera ichingoenda vanhu vakakutsiura unotsamwa ukaudza kuti shamwari izvi hazviite izvi ndaiwe ndiwaniwe ah, wakubvunza identity yemunhu but munoziva kuti mwari anongoshandisa david akatsiurwa nechimwe chimurume ino chaingomhanya chinenge chaitori chirema chichingomhanya nepasaidi chichituka hee uri mbwa yemunhu iwe vanhu vakati mambo uyu munhu haangambofaniri kuti araramewo ari kudai kuna mambo kana david musiyei akadaro jehovha vari kutaura neni Ii. mwari vanotaura newe nemitoo mizhinji and when god reveals kuti ah, this area inoda kufa ngaife that is the basis of your victory ende muchinji kwawakristu unokubatsirai ndinoda kuti tingoita vagaratiya 2 ndima 20 as we pray ndiri kuti munamate navagaratiya 2 ndima 20 i want you to affirm the message in galatians 2 verse 20 kuti ndakaroverwa pamuchinjiko handichiri ini ndinorarama asi kristu anorarama mandiri kurarama kwandiri kurarama uku ndaakurarama nekutenda vakomana chikamu chinoshamisa ichi i am now living by faith not by sight handichararami nezvandiri kuona izvi nekuti ndakafa kunyika saka zvese zviri kumutswa nenyika zvichiya kwandiri handichazviona nekuti ndaakurarama nekutenda I now live by faith. Ngatinamatei imi mutenderane naKristu kuti makafa. Toda kuti mungogamuchira mutaure kuna kumweya wenyu kuti ndakaroverwa pamuchinjikwa handichiri ini ndinorarama sikristu waakurarama mandiri ndodawo kuti mutaure kudambudziko riri mamuri muupenyu hwenyu kana riri rekunyepa kana riri rehasha kana riri reupombwe kana riri rechii you say ndakafa kuzunhu izvi kuburikidza nakristu yes ngatinamatei baba muzita ramambo jesu tinokutendaiwo mangwanani ano tinokutendai nokuti munotaura kwatiri neshoko renyu baba ndinoziva kuti tina vavengi vanorwisana nemweya yedu muupenyu hwedu asi mangwanani ano baba muzita ramambo jesu tinotaura takamira pashoko renyu tichiti takaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete nakristu ndonamata baba kuti mutendi mumwe nemumwe mumba muno arecognize rufu rwake pamuchinjikwa that when christ died it was not just christ dying on the cross it was myself my sins that were nailed to the cross iwo akatakura amene zvivi zvedu mumuviri wake pamuti kuti isu kana tafa kuzvivi tirarame kuna mwari iye wamakaporeswa nemavanga ake baba shoko renyu rinoisa pachena kuti nomuchinjikwa uyu mabasa ose enyama angaparadzwa zvino baba ndinonamata muzita ramambo jesu that each work and each activity of the flesh domini upenyu hwevana venyu tinoitsiura mangwanani ano neshoko renyu uye baba tinouraya basa rimwe nerimwe rerima nemuchinjikwa wenyu baba we count ourselves crucified to the cross we count ourselves dead we count ourselves alive to god servants of righteousness instruments of righteousness gamuchiraiwo baba mangwanani ano kushuvirawo nokuchema kuvana venyu wokushuvirawo mwari kurarama upenyu wokukunda wokushuvirawo kurarama upenyu utsvene wokushuvirawo baba kurarama that life on the highest plane upenyu huri pamusoro soro upenyu hwokukunda ndinonamata baba nomumwana wenyu mumwe nomumwe ari kuitwa muranda nowakaipa muzita rajesu we pronounce victory through the cross of jesus noti baba dambudziko rimwe nerimwe rasumudzwa pamberi penyu ranga richitsikirira mwana wenyu baba tinoribvisa nokurisunungura nezita ramambo wedu jesu kristu Tinoshuvira Mwari kereke yevakundi nokupfuurisa. Tinoshuvira baba vaya vanoimba nziyo dzokukunda vachifamba mumweya wokukunda muzita ramambo wedu Jesu Kristu. Amen. Atigarei yedu pasi. E, vadikani ishe akubatsirei mukwanise kurarama upenyu hwekukunda. E, Testimony yedu munyika haisimbiswi nenziyo. Ndandamboona chiKristu chakasimba nenziyo. Nziyo dzino inspire. But chiKristu chinosimbiswa neupenyu hwevaKristu vanorarama vachikunda. Hallelujah. Yes. Mwari akuropafadzei.